Gei di te wa sydd ar y llawr fynd ato fry. Ti eisiau lift? Dim ond dad, dwi'n marw. I fod neu byd o bod. Na'r cwestiwn. Nawr dere... Os ti moyn lift, dere'r ionci. Madam! Nyrs! Y mae fair glwyddes eich mam yn dod i'ch gweld. Mae'r dydd yn gwawrio. Bwriwch drefn o gwmpas.

Diolch, mam. Am be do? Am bod gair efo Miss Charles, de? Ie, wel, so'n ddi gwaith yn cael bai ar gam, nag oes? Barod? O, dwi'n mynd. Fedrai'm disgwyl. Ond ti byth yn gwybod, allan ni di fwynhau o. Sa chi'n deud, de? Reit, ta. Alli mi throi hi. Sti be? Dwi'n teimlo reit ddiwydiannol yn mynd i weld Romeo Juliet. Ond mi ga inna ddos bach o ddiwylliant nos fory, lli. Ond mi weli di dy Romeo di heno. O, Lina, plîs! Da, di'r lonely hearts ma'n trem deud dêt i ti mor handi, de. Och, dwi'n dechra dyfaru'n barod, sti. Twt, lol. Lle ti'n i gyfarfod o? Royal. Royal? O, sut deud di fanno? Tacsi, sti.

Bev the Snapes, pa fath o fêts da chi, yy? Troi cefn ar ogyn efo broblema? Let's go, shit! Sy'n ymlaen yma? Allan, go on!

Ew. Hwyr iawn hyn o'n i e? Na, yn arbennig. Dyw ni e? Be? Ei hyn allan i chdi sisio. Diolch. Os da. Dewch. Dylan, be ti'n neud? Dwi'm yn barod eto na dw? O brysia ta! Cerwch chi, ddeu rolch ar y beic. Ia oreit, ond cem ofal ar ôl hwn. Iawn. Ew, rwy'n ar frys gwyllt gen di rwla. Ddrama de, ti'n dod? Na, na sori. A tyd efo ni heno. O, rwbeth gwell i neud ia? Naci, jyst siarad am eich dawel na i gyd. Na chdi. Joio dy hun. Nawn ni! Tra! Tara! Set yn edrych yn dda mi. Ti'n meddwl? Be dwi'n glwad di'r actio yn ddrwg chwaith. Awel di mynd i ysbryd y dan. Ha ha. Llai o dy cheek di, Meibach.

O Romeo de. Ie, Atho? Ie. Atho i fedd yn hogyn ifanc do, credir bach. Pethau yma'n digwydd, Dolina? O, naci, naci, cyn hynny, siŵr. Pan oedd Juliet yn gofyn, Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo, wel, lle oedd o di mynd? Dwi ddim yn mynd i'n man. O, oh, oh, oh, dwi'n meddwl chdi rwan, Bryn. Da, mae wherefore yn golygu pam, do, nag e ble, nag e, ble, nag e pam. Mm. O. Oh. Yeah. O pam na faswn nhw'n deud hynny'n y lle cynta te, yn lle cymlethu bywyd heb fod isio.

Neu twng i'r nef ddod yn gariad i'm, a mi wada i na'r enw Capulet. Be wnaf? Fi hanner chyn te gwrando mlaen. Dy enw'n unig sy'n elyn i'm. Cys ti dy hun wyt ti, nid Montague. A beth yw Montague? Nid llaw, na throed, na braich, na phen, nag unrhyw ran arall sy'n eiddo i ddyn. O, am wahanol enw. A beth sy'n mewn enw? Byddai'r hosyn hwn yr un mor ber i sawr dan enw arall. Romeo yr un fath. Pe rho na sgelwyd ei yn Romeo mwyach, byddai'r un mor llawn i lân berffeithrwydd. Llwyr ymwlad â'r enw nad yw'n rhan o'n ots bellach. Ac yn ei le, weithiom. Cymer fi, fy hunan oll.

What's it gonna be, Dylan? Let me try and speak to him, Dave. Gwranda, Dyl. Paid â deud gair am hyn wrth neb. Neu mae'r ddau onon ni'n gonars. Oh, I less of that dodjo.

Ti'n cofio wan, Dols? Nes ti'n gweld dim byd. O, welis i'n byd. Ie, wel, da ni'n dall yn gilydd wan, ta? O, beth eith mam? Ni fod i chyfarfod i dros dawr yn ôl.

Na. Ti rwan, does? Yli?